Azul fell-awen, merḥba yes-wen a tedwilt-iw d tadwilt n Sissi. Ass-agi wwiɣ-awen-d tamacahut, tamacahut n waɣzen. Uqbel ad tselmi teqsiṭ-agi-inu, atmaten-iw iyi-ttabaɛen, sketret-d i lijam yenneɛtab leqdic-agi. Awufan ad ɣ-d-tefkem afud s lijam. Ihi tamacahut n waɣzen. Ila waɣzen, yesɛa-d aqcic. Inna-yas i tmeṭṭut-is, akken tiwaja kan akka yemma tečča ṭeqrur-agi, inna-yas ad tečča. Tenna-yas anef-as tura, anef-as tura ɣer asmi yexten ad teččeḍ. Yeǧǧet. Armi d asmi yexten uqcic-agi yeḍher, inna-yas tura ad tečča. Tenṭeq tmeṭṭut-agi ines, tenna-yas ɛawdi anef-as. Anef-as ar asma, ar asma yezweǧ. Yeǧǧa-t waɣzen. Yeǧǧa-t ay ttimɣur, asmi gezweǧ, ini-as tura ass-agi tmeɣra ad teččeɣ. Tenna-as aha, aha tura ad tefru tmeɣra-agi teččeḍ. Tɛedda tenna-as i mmi-s, nisemmi-ten baba-k yebɣa iɣ ad k-yečč. Ilaq ad nruḥ ad nerwel. Ɛeddan rewlen-asen i tmeɣra. Waɣzen, akken ten yufa ucicit-nni ḥcer, yečča tislit-nni. Nitni rewlen. Alḥun alḥun wwḍen ar lɣaba, iḍher-asen yiwen uxxam i d-itteffeɣ ddexxan seg-s. Inṭeq-d uqcic-agi ini-as i yemma-s-nnes, qqim kan dagi, nekk ad ḍalleɣ s axxam-agi ad waliɣ d acu yellan. Bisk i d-itteffeɣ ddexxan llan llan lɛibad. Iruḥ. Akken ikcem ar daxel, yufa sbeɣ i waɣzen-iwen dewwaren-as i lkanun, asseḥmayen. Akken t-walan, nnan-as kecmet. Ikcem uqcic-agi, imi d mmi-s n waɣzen ur yettewḥic ara, iǧhed, yesɛa lkuraǧ, ikcem. Ihi mi ikcem, inṭeq-d uwaɣzen-nni ameqqran, ini-as ad teččeḍ imensi. Yenna-yas uqcic ur tetteɣ ara imensi, d asemmiḍ kan iyi d-iqerḥen, igzem-iyi-d usemmiḍ, walaɣ ddexxan, aql-i ruḥ ad t-sseḥmuɣ kan ciṭ. Yenna-yas, yenna-yas uwaɣzen-nni, yenna-yas ilu kan eh, ad temmekčuḍ akka id-neɣ tzemreḍ. Yenṭeq-d uqcic-agi, yenna-yas tama tettakem-iyi-d yiwen yiwen, ma tezzim-iyi-d isbaɣ ur nezmireɣ ara, ma yiwen yiwen eh, a wen-izmireɣ.

Ini-s mi tfeṭleḍ efk-iyi-d ciṭṭaḥ. Tenna-yas yerbeḥ. Tɛedda mi teftel, ad truḥ as tawis tesmir ciṭ s imi-s, ciṭ ad tesrucit s yis. Akken akken akken, armi kumasaɣ yettḥerrik ay ḥellu. Ini-yas tura d acu daɣen ad iyi-sseḥlun d aman afag mcelqaren idurar. Tɛedda, mi d-yusa mmi-s, nisa yemmi bɣiɣ ciṭ n waman afag mcelqaren idurar.

Yeɛmer-d seg-sen laman. Iwwi-yas-ten-id. Nettat, daɣen akken i teǧǧa mmi-s agi ujac ciṭ, truḥ tefka-yas, tefka-yas i waɣzen-nni, yeswa daɣen tḍegger-as akk ciṭ s rrucit. Ay ḥellu! Ini-s tamazaj, tatteffaḥt n lmeḍkur, d izgan-is baɛjebḥur. Tadda daɣen tenna-yas i mmi-s, tenna-yas ay a mmi, dawat tatteffaḥt n lmeḍkur, izgan-is baɛjebḥur. Iɛedda yuɣal ɣer samɣar azemni, yenna-yas, yenna-yas eh, baba mɣar azemni, yagi yenna-yas ad tjerbeḍ s terwiḥt-ik, yenna-yas eh, tella mɛna tjerbeḍ s terwiḥt-ik, tella ttergez deg idis-nni, yenna-yas xas, yenna-yas tḍejb-itt yemma ad tt-id-awiɣ. Iɛedda iruḥ, mi iruḥ ad yawi tteffaḥ-agi, ziɣ ttergez mi tella dinna, a win d-iɛeddan si ṣṣyada, A win d-iɛeddan yewwi-d acu d-yewwi ilaq ad s-yefk, neɣ ad tečč-it. Mi d-yewwi, mi d-yewwi aman afag imcenqaren idurar yefka-yas, mi d-yewwi tteffaḥ yefka-yas, ayen d-wwin wigi d-iɛeddan syin-a ad s-fken i ttarij-agi. Ɛedda mi d-yewweḍ tteffaḥ-agi, yefka-yas-tt i yemma-s. Yemma-s truḥ daɣen tefka-yas-tt i waɣzen-agi, tečč-as ciṭ, ciṭ tḥukk-as-t akk i i wudem-is akken ad yeḥju iɛedda waɣzen ifaq iman-is dayen izmer izmer tuɣal-it-id lǧehd-is ini-as ad kem-ceggeɛ ini-as i tinḍas imim-agi awi-d kan ad k-ciddeɣ ma yella kecmen neɣ d-iɛdawen ma tzemreḍ iɛedda akken d-ikcem mmi-s tenna-as akka nisa ur d-san akka k-ciddeɣ ad ẓreɣ ma kecmen neɣ d-iɛdawen ma tzemreḍ ma cudden-k ma tzemreḍ ad tesɣerseḍ Tcudd-it, iɛedda yesseɣres. Tuɣal yemma-s agi arbaɣzen-nni-s yesseɣres. Ini-as wet-as isegra n wuzzal. Cudd-it. Tɛiwed tewt-as isegra tcudd-it, yesseɣres. Tni-as ihi yeqleɛ-iten-id. Ini-as ihi teẓra amek ara s-txedmeḍ. Ini-as ṭṭef taɛmamt, ger-itt di zzit ad tsew zzit, tcudd-t yis. Tɛedda txedem akken neysimis ihi yemmi k-ttjaribeɣ ad k-ẓreɣ ma tǧehdeḍ ma tǧehdeḍ kter akk n wiyaḍ ifka-yas iman-is tcuddit s tɛemmamt-agi yejbed yejbed ur yezmir ad iḥerrek tɛemmamt tɛemmamt teswan zzit ur tettebbi ara mbeɛd iffeɣ-d uwaɣzen-nni ini-as i tura amek ara k-xedmeɣ dɣa dɣa ṣef yeẓra yemma-s abyuk-is ixemmen akkagi ini-s i tura amek ara k-xedmeɣ ini-s xemmi akken i k-xedmeɣ rẓay-iyi kulley terḍa-yi deg ucwari n uɛudiw ini-s ruḥ anda tennumeḍ timẓin yezzan iɛedda ixemmas akken uwaɣzen yerẓa tukes teɣrit yerra-t deg ucwari u tiɛudiw-nni ini-s ruḥ ad truḥeḍ anda tennumeḍ timẓin yezzan timẓin yezzan ilumi tetter tteryel Iruḥ uɛewdiw iwwi-t i tteryel. Mi yewweḍ teskcem-it tteryel s axxam-is, tɛedda s texdem amek akken as texdem yemma-s-agi i waɣzen-nni. Tga-yas aman lfetla, tga-yas tteffaḥ, tefka-yas tteffaḥ lmehkuṛ, tefka-yas mi twala d ayen yezmer i yiman-is ay ḥellu. Ini-as tura, aql-i ḥjiɣ d ayen ad ruḥeɣ. Ini-as ur tettruḥuḍ ara ma trefdeḍ tabjaṛt-agi n Buzirett, tabjaṛt n Buzirett dagi ma trefdeḍ-tt tzemmareḍ-as. Tǧehdeḍ ma ur s-tezmireḍ ara ad truḥuḍ ara ma teḥjiḍ. Iɛedda yerfed-itt, awwah ur s-izmir ara, mazal. Ini-as ihi ad tkemmleḍ. Ad tkemmleḍ arma teḥjiḍ. Ikemmel, ikemmel akken kra n wussan dayen, ini-as rfed-itt sana akka tura, Ma tzemreḍ, irfed-itt tekk-d nnig uqerru-s. Nisihi tura deg ma bɣiḍ ad tṛuḥeḍ, ruḥ. Iɛedda iṛuḥ. Yerra iman-is d aɛeṭṭar, iwwi timẓin, ay aṛuḥ. Iwweḍ almi d tewwurt waɣzen-agi n deg tella yemma-s. Ibedd. Ata iwali-t-id uwaɣzen. Ini-s d acu ara txeddmeḍ ɣef tewwurt-iw? deg uxxam-iw inisa weddi aqli eh, metala deg timẓin eh, ɣlit-iyi aqli t-id zuqḍeɣ inis atan atan d lmeɣreb eh, mazal-ik dagi inis ma bɣiḍ tkecmeḍ ad tenseḍ netta yewwi ajenwi ikudes akken ikcem qqimen ččan imensi qqimen armi ɛyan islis i waɣzen yesxerxur issen issen taguni n baba-s amek tgiɣ iḍṣis akken s isri kcem di num dayen iwwi ajenwi isɛedda-yas tinɣat mi tinɣa iruḥ ar yemma-sagi ini-s i tura amek i txemmeḍ akk akka ini-s akken tesneḍ xedm-iyi iɛedda iwwi-tt irfed-itt ini-s iḥu iwwi-tt ini-s i ttarij axxam tefka-tt teččeḍ i ttarij

Iɛedda yewwi-yas. Ma tleḥḥu deg ubrid tuffeɣ izrem, yemmut, iqquṛ. Teddem-it-id tewwi-t-id tewwi-t-id deg yiciwi-s, tewweḍ tneɣdit, texdem-it irkelli d awren, tessayes tukkra i wusu n mmi-s. Akken iṭṭes, ikcem-it ukessem deg yizrem, ur yezmir akk ad iḥerrek.

Tenna yas tter yili wuccan-agi, Nitfa ad truḥem ar ɣur-s, ad tettemcaḥ ma tettarram, ad tettemcaḥ ma tettarram, dewwaṛet-tt akk, mecḥet-tt akk, ttarrat-d aramma yekkes-d ukessem-nni. Ɛeddan xemmen akka, wuccanen, ruḥen, amecḥen, ad tmecḥen, ad d-rren, ad tmecḥen, ad d-rren, ad tmecḥen, ad d-rren, aramma d-yekker, yekkes-d ukessem-agi.

Nes teẓra, tenna-yas, aksum-is d tajqimt, idammen-is d tajɣilt, nes d tajɣimt, nes lukan ad wen-tenɣen, lukan tiqit di lqaɛa, yesna di qeṛṛa-nwen. Ṭṭfen-tt imar wuccan n ḍewwaṛen-as akk wuccan-nni tesɛa, ččan-tt, swan idammen-is, tamacahut-iw tekfa, tefra, Tamacahut iwneɣ-tt iddaw usqif, ufhim ad tifhem ad tisif, ma d wayeḍ ad tt-yerr di rrif, ǧaɛun lehna d talwit ar timlilit.